Acts chapter 21. After we don leave them, we enter ship come travel go Kos. The next day, we go Rhodes and from there, we come go Patara. We see one ship dey cross go Phoenicia, so we come enter am. After we reach Cyprus, we come leave there travel go Syria. Come stop for Tyre because the ship wan put load down. We come go find the disciples wey dey for the town. When we see them, we stay with them for seven days. Dem come tell Paul many times say make e no go Jerusalem. When we don stay there for some time, we come travel comot there. All of them with their wife and pikin escort us go outside the town. We kneel down pray for the river, come tell them bye bye as we enter ship. Dem come go back to their house.

As we stay there for some days, one prophet wey im name na Agabus come from Judea. He waka come meet us, take Paul belt, tie im hand and leg, come say, The Holy Spirit say, na so the Jew people wey dey Jerusalem go tie the man wey get this belt, come carry am give Gentile people. Wen we hear wetin e tok, we and di pipo wey dey there come beg Paul sey make e no go Jerusalem. But Paul ansa, Wetin una dey do so? Una dey cry dey wan break my heart? I ready, no be only make dem tie mi, but to die for Jerusalem because of Jesus Christ name. Because we no fit stop am again, we come keep quiet and only him come say, Wetin God want make e happen go happen. After that day, we prepare come go Jerusalem. Some disciples from Caesarea follow us go. Dem come bring us come Mansin for Cyprus house, wey be one of the first disciples and we stay there with am. When we reach Jerusalem, the brothers welcome us with happiness. The next day, Paul come follow us go see James and all the elders wey dey there. When Paul don greet them, he come start to talk the story about wetin God don do for Gentile people through him ministry. When dem hear this, dem come dey praise God. Then dem tell am, You see, our brother, how many thousand Jews don believe and dem still dey obey the law. Dem hear sey yu dey teach Jew pipo wey dey stay wit Gentile pipo sey make dem trowey Moses Law, make dem nor circumcise our children again, and make dem nor follow our laws again. So, wetin wi go do? Bikos dem go really hear sey yu don kom. So make yu do wetin wi won tell yu, four men dey wit us here wey make vow. Take dem follow body, make una go do wetin Moses law talk, and make you pay all the money wey dem spend take shave their head. Then, everybody go know say all the story wey dem hear about you no be true and dem go see say you yourself dey obey the law. But concerning Gentile people wey don believe, We don write letter go give dem say make dem forbid meat wey dem sacrifice give juju, animal wey dem kill and e blood no touch ground and make dem no sleep with who dem no marry. The next day, Paul take the men and after he don join them do wetin Moses law talk, he go the temple come say them don obey the law and them ready to offer the sacrifice. Wen di seven days don dey reach, di Jew pipo wey come from Asia come see am for di temple. Na im dem start wahala and pipo come gada. Dem seize Paul dey shout sey, Israel pipo, make una come o! Dis na di man wey dey teach pipo for evriwhere about tins wey dey against our pipo, our law and against dis temple. Even sef e don bring Greek. dem enter inside the temple, come make this holy place dirty. because dem see trophimus wey come from ephesus for the town with am before so dem come think say paul don carry am enter the temple the whole town start to shake and all the people come gather dem seize paul drag am comot from the temple come close the door As dem dey try to kill am, news come reach the commanding officer for the Roman army wey dey guide the town say the whole Jerusalem don scatter. At once, he carry plenty soldiers and officers come run go where the people gather. When dem see the commanding officer and the soldiers, dem come stop to beat Paul. Then the commanding officer arrest am come give order say make dem tie am with two chain. He ask am who he be and wetin he do. Some people for the crowd come dey talk different different things. And when the commanding officer no fit know wetin cause the wahala, he come give order say make dem carry Paul go barrack. When he reach the step for the temple, the soldiers come carry Paul because of the crowd wey wan kill am. So dem follow the soldiers from back come dey shout. Kill am! As dem wan carry Paul enter the barrack, he come ask the commanding officer. I go fit talk to you first. The officer answer, So you dey hear Greek language? So no be you be that Egypt man wey start wahala come carry four thousand men wey dem dey call assassins go inside desert? Paul answer, I be Jew wey come from Tarsus wey dey Cilicia. I be citizen for dis town and dem know me well well. Abeg allow me follow the people talk. When the commanding officer allow am, Paul come stand for the step, wave him hand say make dem quiet. When everywhere don quiet, he come use Aramaic language follow dem talk.